Welcome to Zim Celebrity TV tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media keti maswemera chinyomba maloti wahulungende akambodanana nahwinzi achidedzera kuti ungandiudze kuti ini ndiri ketsvina ndakakuona uchikomenda kumacomments amaititi manye ndoda kukuundura ndoda kupedzera ndozviziva vagara unomira namaititi nekuti mese muri mahure saka tererai munzwe inga zvakaoma aundurwawo right pane iwe musikana iwe unonzi maroti nhasi da ukuadresa panapa kuti ubva wanyatsowo kuzvinzwira wega pano iwe maroti iwe wokurambwa nawinza da ukuadresa panapa vanhu vazhinji vanozongoona ndakubvarura ndakupeta vasina kuziva kuti nyaya yabva nekuti inini ukauya mugadheni mangu ndokudambura mukosho ndokusanganisa mudhidhi nemhata ndozvisanganisa ndokudambura ndokukandira uku ndozvandinoita but problem mamwe mahuri anenge asina data wozobatira nyaya padenga woita chigamira padenga gogo ehuri wakauya painternet tinokuziva you are desperate for fame ukasvikotanga kunopinyurisa mukosho wako uchizvimanikidzira kuna hwinza uku tikakuona wakuningirikiri kwadj ola uchiti heye winza uchida mbiri nawinza tikati aiwa aregai tisapindire vaidanana vanoziyana heya ukapedza ukanopetana petana nevanhu ukapedza ukanoenda kunopetana naana mai vatatelicious iwe mafikizolo wepaindaneti unouya nebvepfepfe rekunorwisana nanashu tikakusiya zvedu but ndakakuona manje neziro waisa comment yako kwakamuchacha uko uchiti ketsvina let me tell you one thing eh, my friend ini ndinokubvarura izvezvi uine mimba ndigobvarura mimba yako ndigokubvarura wazvara mwana agosvika 5 years ndichibvarura every day stay in your lane wazvinzwa ndakakuona you don't call me kechina kechina handitambi newe e tinoziva kuti uri mbavha uri chidhumo namasendeke uri kusapotawo mbavha sewe but not with my name because ini ndinokudambura ndigokudamburira street kid rako raunogara naro re hapana asingazivi youare desperate for fame you are very desperate for fame you wanted to destroy windsors brand but you couldn't because winds i have talent iwewe maroti uri kutofosera talent hauna kana chipo chekuimba gara pasi unototyisidzira vana vaya vaya vanogara kuzimbabwe waunenge uchityisidzira uchiti hei ndine mari hei handidi femu femu uri kutoida ndosaka uchimanikidzira femu papasteji pa, pa uchiimba zvinhu zvisinganzwiki kana takutaura talendi chairo chairo maroti rega tikutaurire isusu kuvasikana yekuzimbabwe tarenda tinoriona kunana yaya good vibes vaya vaya vane content isinei nekutuka vanhu tonoona content tinotarisa talent tinoona talent kunana uya uya anonzi aniko uyu woku after eight uyu squanda tapedza kuona kwasquanda tonoona uya anonzi nishatism haikona zvako zvekuya nemazita ako anenge magate echikokiyana wofunga kuti hanzi haa even nekuireland inini ndinokuitira weti mukanwa zvako zvekunzi iri kuboora ngoma ndinokutuka kubvira uine mimba kusvika mwana iyeye afom 4 ndichituka everyday you are desperate for fame iwe wakauya ukanodheerera wanetsa natatelicious ukaenda kumba kwamai vatatelicious tikakunyararira waienda kumba kwamai vatatelicious ndo vanga vatukana newe wakadii kunopedzerana natatelicious Hoi hapana apo unofunga kuti unoshamisira nekungoti kwanhu hee mazimata plus vanhu vanokufonera vachikuudza zvenhema vachikuti wakanaka wakanaka vanonyepa dei wakanaka dei usina kurambwa nahwinzi utongoriwo hure ritongoriwo desperate zvaro kuti ringowanawo e, femu mbiri uri kutsvaga mbiri nedemo Hey, pamhata pa DJ ino that's all you can offer. What else can you offer? Masongo acho haanzwiki, haana kana direction, hapana kana chinona hey chimama. You are desperate shamwari. Hauna chipo chekuimba fokof iwe. Kana kamukomana kako kaya kaimbi chinhu kaya kaya shamwari. Hamugoni kuimba garai pasi, inwai madrugs enyu uko mune brongo dzenyu mogadzika mukosho ikoko. unaona tededzera zita rangu kuti kechina iweyo maloti unoshamisira nechii munhu ane mazino anenge njiri zidzoro rinenge gumukumu unonyeperwa nevanhu unofunga kuti kutsvuka kuna kanzi im beauty with brands me i have money vanhu vane mari havauyi vakabata maeuro panze kudai fokof maloti kumhata kune matuzvi ungade kuvhundutsira vanhu kuti zimbabwe yese ngaivhunduke nekuti malota ane mazitako hatina basa nematako hatidyi matako kaizi maspika ekusurisa aya dai matako akakosha dai asina kurambwa nahwinza you are desperate for fame wanoona uyu watuka newe hamanje ah, inini ndosvitsana newe kwamvura yacheka mheche handitadirwi nemunhu amitiswa nekamunhu katatapuriyana kamutsunyarunyakayakaya You are desperate to be famous and you want people to, to, to, to pray you to kneel down kuti pauya maloti fuck off isusu kubitterness family hatina basa neduzvi rinenge iwewe iwe mazizino akanjanjamara anenge njiri zidzoro he muri vekumama muri wekumama iwe uri mushoma zimubhanditi ziinternational thief rakanoba kusouth africa uko rikatiza rakuda kuyaza ee rufunga kuti unosvikotonga vanhu wosvikotonga nenini musatanyoko zidumbu ndo zvinokupa kumitiswa nekanhu kari kuiti kuti uti kari kuenda mhepo ikauya tsaiko cyclone tsunami kanotakurwa netsunami kakanorasirwa uko Fuck off maroti zidumbu rinenge chituta matuzvi kuda kudena vanhu uchiti tombokusiya kuti nekuti une nhumbu isaipetana naana chihera tiine nhumbu gastay in your lane siyana neni nenhunha dzangu nakamuchacha hauzikwa zvakatangira ziya zvekutenderera uchitsvaga zvibhonda zvapera nemadrugs zvekuzimbabwe zvina ana celebrity jz riana wanabe jz beyonce wanabe uda kutomirizika nemazita ako ane manke matende plus magara ako iwo haana kunaka kaayaya shamwari kataa kutaura magara akanaka chaoto tichitaura vana natasha nyemba vayava ane shepi inooneka kwete iwo zimunhu rakangoita zindwindwi zijojo tank he ndine mari ndine mari munhu ane mari anogara kumaflati kumatapi uda kuvhundutsira vanhu vari muzimbabwe kuti driving means you have money you don't have money sit down close your mouth Kata kutaura mbinga dzine mari tiri kutaura ana andizizo ana andizozo nedzimwe mbinga kwete iwewe maloti wakauya uchida femu uchida kusvikoparadza winza uchida unyebera kuimba chero nanhasi haugoni kuimba huna chaunoimba iwewe shamwari pakatomiswa tatelishasa apa newe Tatelicious is way better than you because Tatelicious ane zvese kuti talent rekuimba kugoti talent rekutuka nekunyepa zvese iwe unongodzokorora same words ah, kumhata kwadj in kumhata kwadj ino fok off malot ini ndinokuswatanura sasolobon road zvako zvekunzi navanhu unotuka ini ndinokunetesa mwana hounyamwisi zibeche rinoda kunyengwa nemazimu dhanzi wemafailed artist asingagoni dai uchitombononyengawo nenhingirikiri nemacelebrity anenge vana ja praiser vana baba harere vari nani uri kunotora zvibhonda zvinoswera zvichiridza ngoma mumastreets zvichida kupinda kuzim donzo zvisina zvisingatokwanisi no hit song nothing pabeche pane matuzvi komendi yako yawakanyora kwakamuchacha ndaiona ndati zibeche rako maloti zidzoro zimusoro rinenge chidhambakura dakuya uchityisidzira vanhu udaziye malota anozotuka watuka vana thomas chizhanje watuka vana inini ndakanakira kuti handituki munhu asina zvaandiitira kutuka ndinotuka asi handidenhi munhu asina chaandiitira inini ukada kuya nezidumbu rako risiri kuzikanwa kuti mwana wako wakanomuhura naatisti upi kana kuti wakanomunhonga kupi ndinokubvanyangura bvanyangura handisi vana ritsi vanouya vachiita zvekukunanzva kumhata vayavaya zibeche rakashisha hee ndine mari my parents harichi munhu ari richi anogara mukafulati kana uri richi peka kaunogara kuborodel group zisoro rinenge ichidhambakura fakafa dakuya uchinimisira zibechere uri desperate iwe shamwari unongouya uti hee uri kuda kuita femu but hapana femu iyo unenge chihera hauna confidence ndakakuona rimwe zuva wakapfeka sketi yeblack uchiita kunge munhu afirwa ari kuchema murume wake uri pasteji kuzozvinzwa hanzi kumhata kwadj uno icelebrity ripi rinoita matuzvi akadaro haufa wakaita celebrity you wanted to be winzer but you can never take chipo chawinzer sit somewhere shamwari kamu kamu kaguva kako kauri kufamba nako kaya kaya kaguva kako kaya kaya ndinokatuka makuseni masikati manheru mukasaswera marambana murume wewe kamunhu kakawonda kuita kunge kakadya purastic zisoro rinenge musoro webhazi wechiatiko da kuti uire nezidzoro panapa uda uite kuita nhumbu yako ine pamuromo uda kuita masara ako kwailand satani wako malot zibeche haunyari kuvhura zibeche rakashama iroro uchivhurira kamunhu kakufa nemabrongo nemadrugs hanzi my boyfriend is talented which talent tisu tinoona talent talent wakatoriruza pana winzer paya paya muri kumanikidzira hapana talent hapana zvinore hulengende hona hulengende hulengende enda unoona masong chaiwo chaiwo kuvanhu vanoziva kunonzi kuimba Linda uda utyisidzira vanhu iwe kuti nekuti wakaenda kusouth africa ukanoba wofunga kuti hanzi unofunga kuti isatina kugara kusouth africa isu taifamba nembavha dzairura musouth africa tichitenderera nembavha dzaidzingirirwa nepfuti nemapurisa takagara south africa ichaindwa nevhiza re2000 noti south africa yako yanouya panapa uda kuti misira zitsoro rakazigerwa zizuda rinenge mupostori tsak vakutyisidzira kuti social media yese because wakauya ukapeta tatelicious katai warega tisaipindira inini manje ukada kunditanga ndakanyarara ndinokubvarura bvarura nekamukomana kako kaya kaya mukomana anoiswa vhudzi repingi kuda kuzviita vana rick rose uda kuzviita macelebrity ayayo murume waemba rose sek tatie na fakai jeri ex banditi supporting another ex banditi uda kuya uchityisidzira vanhu vana i drive different cars who cares we don't care we drive expensive cars too that's your car it will never be my car we don't care uda kutosilenza zimbabwe yese he kumhata kwadj ino he kumhata kwaking solomon kumhata kwatomas chizhanji nevanhu vanobatsira vana tomas chizhanji vakapinda muindastiri kare kare yousati wamboya nezidungu zenero rako rausiri kuziva kuti wakamitiswa nani fokof inini if you play with my name augofa you ndokugofa zidumbu rinenge renzou kuzososatonyara kuyo wakamisa zidumbu rinenge chituta matuzvi chabva kudya 10 kg yemadhodhi uchida kudada nenhumbu yako unofunga kuti nhumbu yako ndeya jz hereyo nhumbu yekachibhonda kamukomana kanofamba kane maziro mukanzwa nekupiswa nemafuta ako futi Tsak. Ku celebrity wanapi? Hasha neshungu dzekuda kuita celebrity. Ukaona ana ritsi vada kusumuka uda kuvaparadza. Vane umwe uya uya anonzi colorful uda kuvaparadza. Uchida kuzviita unge inini manje handineti. inokutuka kubvira uchiri nhumbu kusvika chaachana futseke stay in your lane usiyane nevanhu vasinei newo unonondinyoroti kechina kechina uno hauna nzvi mukosho wakamuchacha nezita rangu yomaloti wezibeche rakatizwa nahwinza zibeche renzara nzara he ndinoshamisira kutsvuka hakusi kunaka hauna brain iwe hakuna mucelebrity angasumuka akaita chinhu adanana neshiri inenge iwewe wakada kuuya panapa ukada kutsvaga mbiri he winza ha winza he winza uchinyengesa winza zibeche rinenge bhuwa matindindi zvikaramba winza akakushipa akakurasira ukaenda from bed to west kubva kuna winza munhu ane chipo chino chekudzvova kunonotora kano he hurengende hurengende kamukomana ke uti zimhino ungati chimusova ubhinya kobva kati fesi yachona ine zvisasa futi seyashushu fokof maloti Fuck off, neni unenge wabhuka correct match. I'm always open for business and ready. Hi Mamilo, Mama Doc, how are you Mamilo? I love you. Uda kutimisira zisoro rinenge Jojo tengi nezidumbu. Uda kuya uchidada nezinhumbu nhumbu. Ungati dadire nenhumbu yechigonda. Mukomana yanonyadzisa kusheya uya uya shamwari. Wakamitiswa nebrongo iwe wakatakura brongo. Fuck off Maloti. next time stay clearance and stay in your name because ini ndinosiya maenemy angu ese ana kamuchacha ndikakubvarura ukanosvodza nhumbu yako sade kuya uchiita masara ako ekuda kunzi nevanhu ah, anopeta e eh, anopeta e eh, anopeta isusu ti we have got that energy shamwari to insult zvishiri zvinenge iwewe hauna mbiri yako ndee kunze kwangoti kumhata kwadj ino kumhata kwadj ino hee vana nhingi hee chipas promotion hee uchida usvikodhisa vanhu vese hee my mother have money show us your mother's bank account kuda kuvhundutsira vanhu nekunzi wakatsvuka nekuti une mazitako anenge mavhasi emaruva mazizidako racho rakaomara ungati ihovho nezvidhini dai uinewo vagara anotombotambisikawo kana dai wakaita saana kekibhadhasi taiti tingavhunduka rizidumbu nekuku kuzidundundu robva rati mazitatu ungati zimunhu rengozi roti mazitako zidako racho one ungati zijojo tenge mazitako anenge ngomba dzembakumba dokuya pana vanhu avhunduka une matako une matako une shepi yakanaka here iwe maloti mwana mudiki akadaro anoita zidumbu rinenge nzou yamitiswa matriplets fokof sek ndine mota ndine mota tinoziva kuti kuzimbabwe mota dzinoshamisira but kunoko hatinei nazvo izvi hey got my second car hey got mani munhu ane mari anogara mumukuku wekumbara achirumwa netsikidzo panyo ini ndinokudambura iwe maloti stay away from my problem with the international thief pakatanga madisaster yawanga usipo wanga uchiri kutoba kusouth africa uko uchifamba uchirova vanhu ngunzi uchiti celifoni celifoni mbavha gorora another chidhumo namasendeke tanga wapepa kamukomana kako ako kane tutako twakapinda mukati tunenge two pines dzemukaka unganyatsode kuuya panapa uchidadira vanhu iwewe pamasocialite nemacelebrity ese kuvata nechinhu chakufa chiya chiya chinhu chekuti mhepo ikaya chinotutwa nemhepo hanzi my husband is being hired my husband is being hired ndiyani anohaya hulengende ndeipi hit song yahule tiudze one song hey malungwende malungwende malungwende zvine noise hazvisi kunakidza hapana hit hapana hiti musamanikidzire chicelebrity kana zvaramba chingobayai malive muchingoudzwa vanhu mhata yavo sana ketina kwete kuda kunyemedzero hanzi ulenge kuzoenda pastage kani hanzi vada mafuta he vazodiwo hezvo wapisa kamukomana kaya nemafuta like shushu like kahulengende murume wangu hatuki isusu manje tinokubata panonaka pamheche ipapo pasiri kuziva kuti pakamitiswa nani mwana wezimudhenzo chasara kunzi mwana nhingirikiri brongo ndakuya uchidada panapa hehehe ini ndinokutuka kubvira uchiri nenhumbu igosvika naini vanzi ndichituka igonosvodzewa igozvarwa kamwana kako kebhurongo ikakako ndichipeta everyday siyana ne don't ever mention my name mumapost or kumacomment section evamwe vanhu usafunga kuti ndiri bofu kuda kuya nezidzoro rinenge musoro wegonyeti panapa kuti vanhu vese iwewe uda kuuya uchisvotityisidzira kuti nekuti wauya nemukomana akaiswa vhudzi repingi mumusoro mako tipe hit song yahulengete izvezvi right now to play hit song yahwinza tongofamba takadaro topinda pasong yahulengende hulengende chii ibhawa ripi rinonzi hulengende kamwana kane mazimino haunyari maloti nekukura kwakaita mazidya ako nezi